Tra bod pobl eraill yn ymlacio dros benwythnos y Pasg roedd 'na griw o ddynion a merched o bob cwr o Gymru yn ymgynnull am ddeuddydd o wthio'r ffiniau corfforol yng Nghaerdydd. Y cyntaf i'r felin gystadlu oedd y merched yng nghategorïau dan 63 a dan 82 cilogram. Pum cystadleuaeth, yr un yn cwmpasu codi, cario, taflu a symud pwysau aruthrol. Natalie Roberts ddisgleiriodd yn y categori ysgafn, gan dorri record Cymru yn y deadlift, 152.5 kilo. Yn hawdd hefyd i'r ddynes gref o gyrion y Barri. Er gwaetha ymdrechion lew Connie Middleman o'r gogledd a Nat O'Shea o'r de yn y pwysau uwch, roedd y profiadol Cerys Moyle o Gastell Newydd Emlyn yn feistres corn ar y cystadlu gyda'r blociau a'r cerrig crwn. Cwpanau cyntaf y cystadlu yn mynd i Natalie a Cerys felly a phawb ar ben i digon.
Nes i joio fe mas draw, oedd e'n galed, oedd y merched yn gallu rhoi lot o her i fi, ond fi'n hapus bod fi wedi dod yn gynta. Mae pawb yn helpu'i gilydd a 'dyn ni'n cael Wel good atmosphere really mwy na dim byd. A 'dyn ni gyd yn mynd i Prydain efo'n gilydd fel tîm Cymru so fy'n ni'n iawn. I was really nervous, it's my very first ever competition so I sort of threw myself in at the deep end um, but all the girls um, gave me so much support today, lots of encouragement so yeah it's been absolutely fantastic. Fantastic!
On top of the world yn teimlo fatha Wonder Woman ar y funud, bod fi'n medru codi rhywbeth yn y byd. Nes i gychwyn neud o cos o'n i eisiau colli pwysau, ar ôl yn lle colli pwysau dwi'n codi pwysau lle. So mae rhywbeth gwahanol a dwi'n mwynhau wneud o. Dwi'n teimlo'n amazing heddiw, dwi wedi smasho personal best fy nhîm, so gen i fi personal goals a dwi wedi chwalu nhw heddiw, so dwi'n hapus efo hynna.
Y dynion dan 105 cilogram oedd nesa a phump yn brwydro. Ond roedd hi'n ras dau geffyl pedigree rhwng y cyfeillion o'r un gampfa wrth i bartner Natalie Roberts, Nathan Shuchnick, a Jarrod Lewis fynd benben mewn chwe champ arteithiol, gan gynnwys olwyn Conan oedd yn pwyso 260 kilo. Nathan a Fahey yn y disgyblaeth ola' gan sicrhau fod wedi cyrraedd Pencampwriaethau Pryden, Ewrop a'r Byd. Ac yn bwysicach fyth, yn sicrhau dathliad dwbl i'r teulu.
It makes it easier cos all our spare time's on training so at least we do it together so it makes life a bit easier. Apart from when you both get hungry then it's going to be dangerous. Wales strongest couple aren't we, now it's official.
Ar yr ail ddiwrnod o gystadlu roedd y dynion ysgafnach ond r'un mor gryf yn brwydro drwy'r boen i sicrhau lle ar y brig. Er yr ymrwymiad llwyr yn y categori dan 80 kilo, roedd Thumper Todd o Abertawe ben a sgwydden well o ran cryfder a thechneg. Gwyn James ddaeth yn ail gyda Matt Bayliss yn drydydd. I'r dynion dan 90 kilogram, gadawodd sawl cystadleuydd fel Tyrone Jones ei farc Ac roedd James Noble yn swnio'n falch iawn o'i berfformiad yn y sgwad. seren y categori heb os oedd Calum Evans o Lanelli, roddodd bopeth a mwy i mewn i'r ymryson. Roedd na bymtheg Cawr mawr cyhyrog yn y categori agored. Ac roedd ambell i wyneb newydd eisiau gwneud argraff fawr yn gynnar.
Rob Cooney yn mynd yn ôl am yr ail fag 100 cilogram. Dyma'r tro cyntaf i Rob Cooney gystadlu yn y gystadleuaeth yma ac mae e'n gyflym. Nôl yn awr, y tro yma mae'r ddau fag ola' yn 125 cilogram o bwysau a mae wedi arafu i gam yn sylweddol. Mae angen techneg, cryfder a chyflymdra 15 metr hyd y linell derfyn. Mae'r straen yn amlwg, ond mae e'n sydyn. Mae e'n sydyn iawn! 43.08 eiliad ac ar y blaen.
Gyda phawb yn gwthio er eithaf a thu hwnt, roedd hi'n boenus gwylio hyd yn oed. Ond roedd 'na ddigon o hwyl i Hywel Owen Thomas, y gŵr o San Clair ar dân, wrth luchio casgenni cwrw dros y ffrâm tri phwynt pum metr. Roedd hi'n frwydr dynn ar y brig gyda Mark Jeans yn benderfynol o ddal gafael ar ei goron dan fygythiad mawr gan y bonheddwr, Ben Badger Brunning o'r Bala. Roedd her cario'r ffrâm am fod yn allweddol. Mark Jeans, y pencampwr presennol o Ben-y-bont. Mae angen buddugoliaeth fan hyn i roi pwysau seicolegol ar Ben Brunning. Mae yna 340 kilogram ar y ffrâm. Mae'r cwrs yn 20 metr o hyd. Yr amser, 20.3 eiliad. Shwd fydd Ben Badger Brunning yn ymateb i'r her? 20.3 eiliad yw'r nod. Mae e'n byw yn y Bala, yn hanu o Harwich. Mae e'n sydyn! Mae e'n sydyn iawn! 10.77 eiliad, chwalu cynnig Jeans. Mae e'n hapus! Y Badger o'r Bala yw'r Cymro cryfa 2017. You've got so many strong people here today that it's um, it's amazing that I won. Uh, it's been so tight all the way.

drymach, gyflymach, yym so ma' pawb yn gor'o' dechre eto, yym ryw weaknesses ma' nw'n gor'o' gweithio'n galad ar rheina a neu' siŵr bod yy bo' nw'n perfformio well blwyddyn nesa. Mae'r peth ma' rai' chi dino lan gyda, myn' i gwely gyda, ma'r bita, ma'r paratoi, a wedyn ma' shwcw mynd o yy jyst cymryd dros y bywyd fel ch'mod a wedyn ma' ma' pawb arall fel wyjen, rhieni, ma' rai' nw delio gyda fe 'fyd ch'mod?

cystadlu strongman yn fel y syrcas. Sa i edrych fe fel sport, ch'mod fel neud pethe dwl a entertaino'r crowd, love it.